Wasalna għall-aħħar programm minn din is-sensiela ta' Malta Arti u beħsiebna nagħlqu bil-banda. Insomma, bir-rock u bil-jazz. Rock of Ages hu musical li joħodna lura fi żminijiet meta il-mużika konna nisimgħuha minn fuq il-kasetts, il-mowbajls kienu d-daqs ta' żarbuna u t-televisions kienu daqs ta' gwardarobba. Ir-rehearsals għal din il-musical ispirat mill-mużika rock tas-snin tmenin għaddejjin ġmielhom u aħna morna tajna daqqa t'għajn. U la qegħdin insemmu l-mużika rock niftakru fil-klassiċi tar-rock bil-grupp Uriah Heep li se jkunu f'Malta fi tmiem Lulju, li forsi ta' min jgħid il-keyboardist tagħhom Phil Lanzon hu ta' dixxendenza Maltija. Is-26 edizzjoni tal-Jazz Festival qiegħda wara l-bieb. Din is-sena mhux biss se jkun qiegħed fl-ESSE Hill imma wkoll se jimla l-qalba tal-Belt. Fost il-mużiċisti li se jieħdu sehem din is-sena nistgħu nsemmu lil Omar Vital, Snarky Puppy u Domnic Galea, isem idħla sew max-xena lokali tal-jazz.

bħala ġeneru li biċċa mużga mhux dejjem tinstema' l-istess. Tiddependi ħafna skont ma' min iddoq, ehm, skont il-burdata, l-improvvizzazzjoni kif toħroġ lok dakinhar. L-improvvizzazzjoni eh, meta tanalizza tiddependi ħafna mill-vokabularju li jkollu bħal meta taqra sej inti, bil-vokabolarju tal-kittieb u f'dan il-każ ehm, minn knowledge u mit-teknika kollox li jkollu l-performer. Nuħdu eżempju fuq kelma, għandek nice iddi, għandek bżon tuża tlet darbi terba u dejjem tuża nice. Flok darba tista' tuża beautiful, darba lovely, wonderful. U l-istess eżempju skali li jappartjenu għal ma' ċertu kord, ikun hemm mhux skala waħda li tista' tuża. Allura però mbagħad din m'għandix taqsam mal-fantażija, ġifieri kif ħadd ibni s-solo. Imma kif inti jkollok il-vokabularju, għandek iktar varjetà u xek.

Tal-ftit li naf ma' missieri u għadni sal-lum jien hekk nikteb, nikteb fuq bil-lapes fuq il-karta, ġifieri mhux bil-kompjuter u hekk, ġifieri. Però nisma' ħafna ġifieri Brad Meldau fejn naf jien Bet Plus u mużika kontemporanja tal-lum Jean Michel Pilk kollha jogħġbuni u anke mużika klassika moderna naċċel bilfors Pero importanti da bħal klassiku ma tistax inti tajt jiena nikteb modern u mbagħad Bach qatt ma smajt bih inti. Importanti li dak li tagħmel issaħħu b'naqra background. Jiena il-bażi tiegħi hija fil-bebop. Ġifieri il-bidu tal-jazz modern fejn kompożituri bdew jesperimentaw iktar b'armonija moderna milli iktar idoqqu bl-udit u hekk. Ehm, imbagħad minn hemm tifrex, jiena nħobb insib is-sors u nitlaq minn hemm, imbagħad taħlita nagħmilha jiena. Inħobb ukoll il-post bop ta' 60s eżempju Wayne Shorter, Joe Henderson. Dak huwa modern u l-modern jibqa' modern, ġifieri jista' jkun kontemporanju ma jkunx modern.

Daqsxejn talent li jtiulek il-bambin, bilfors irid ikollok, issa mbagħad tiżviluppah, hux hekk? Jiġifieri dan nafu li anke Mozart kien hawn ġenju bħalu ukoll kien jistudja, jiġifieri ma tistax inti għax għandek naqra talent ma tistudjax. Issa inti saqsejtni jekk taf taħbat magħha matul ħajtek, eżempju, u togħġbok u tgħid Ħan iddevja, eżempju, direzzjoni tiegħi fil-mużika u mmur għal ġezz. Għax qed insib li joġobni bħala ġeneru. Però fl-arti titkum miftuħ ġifieri tisma' ħafna mużika differenti, importanti, u taċċetta ċertu ħsejjes u dissonanzi. Fil-mużika titkun open, tisma' ħafna tipi ta' mużika differenti u taċċetta anka kultant Anke jekk ma togħġbokx tista' tissaporti ftit ħalli tipprova tanalizza x'inhu jiġri mbagħad tibda togħġbok aktar il quddiem. U tassorbi dak li qed tisma'. Ġifieri dik kum issa għandek bagalja, cultural baggage inti li ntqajt magħha f'ħajtek u taf f'xi punt jew ieħor ħad tiġi bżonna dik il-ħaġa. Mhux ħatuża l-ħin kollu, ma taf taħbat magħha u tkun taf x'inhi ċertu teknika. Min ikun statiku de ħares ġifieri direzzjoni waħda dak imbagħad m'għandux ċans ikun idoq il-ġazz. Ġazz Malti għalija Ma jeżistix jiena. Ġat li huwa magħmul mill-mużiċisti Maltin, iva, ma mhux Malti. Tista' tħallat xi elementi, eżempju, folkloristiċi fejn naf jien, taqbad xi tema u tagħmel arranġament, però mbagħad dak tidħol iktar world music ngħidlu jiena. Jiena Isu mis-sittinijiet il-ġazz waqaf beda l-fusion u fusion ismu mija u taħlita. Kien hawn movimenti bħal ta' Winti Marsalis eżempju li jerġa' qajjem tipo Dixieland eh, ta' New Orleans u dawna l-istili antiki li huwa importanti dak għalija huwa l-ġazz, jena swing, il-bebop, Ma tistax tgħidlu Malti għax aħna l-influenzi tagħna minn barra nġibuhom. Issa min-naħa ta' mużiċisti żgħar ġodda għaw eh, ħafna li joġbuni bħal Alan Portelli bil-bass, Manuel Pulis bil-drums, eh, u Luke Briffa, ovvjament eh, Joseph Il-bibi, imma llum Joseph inqisu mal-istabiliti. Insomma, u ħafna ħan insa xi ħadd, imma dawk li jiġuni f'moħħi jippromettu ħafna. Idu li jekk nibda nsemmi lista ma nieqaf qatt. Però issa lejt li kelli fil-fatt ħandoqqu dis-sena Jazz Festival flimkien. Ħabib li nammirah li nammirah minn kont żgħir, Clark Tracy, Għana għamil 35 sena doq ma' missieru Stan Tracy li huwa l-godfather of British Jets u f-35 sena karriera daq ma' ħafna nis gbar. U stidinni u f-settembru l-għadda biex indoq miegħu l-Ingilterra. F'Marzu għamilna album eh, kompożizzjoni tiegħi u waħda minnhom ta' missieri ta' San Gallia. U issa Kelli ċ-ċans nistidnu lura u jekk jiena u ħandoq miegħu, jiġifieri għalija esperjenza eh, nibqa' nożda l-ħajti kollha. Kif għaxin ukoll studjajt ma' missieru fl-80s ġol Ingilterra. Allora dejjem ammirajthom del familja. Li jiddispjaċini jena li kifet naħseb issa ma konċ naħseb 20 sena ilu, għax kif kif għamilna l-Sammy Murgo ftit xurilu għamilna ilu tribute Wieħed mill-ftit li fadal mill-pijunieri tal-jazz li għadhom idoqqu. Kont norganizza u niġbor set ta' recordings minn nies bħal fejna fien Oscar Lucas, eh, Liz Piteri, Tony Aġus, Frank il-Bibi. Valvalent, hemm ħafna tibqa' Is-sena ħan ippreżenta Proġett oriġinali, għandu qosiltiet mill-album il-ġdid li għamilna, jismu Ġożetta. U mużiċisti ħankuma fost laqwa talent Ingliż fil-ġazz, Clark Tracy, Mark Lewandowski,

From the fight I could not win. Jekk hawn xi ħaġa li jkolli nammetti li ma tantx nifhem fiha, jew inkella ma nifhem xejn, huwa r-rock. U miegħi għandi wieħed mill-esperti għall-inqas ta' pajjiżna lil Lou Bondi biex nitkellmu fuq proġett Li għandu il-bidu tiegħu le fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti wkoll. Iva, l-Kunsill Malti għall-Arti interessat ħafna li jibda joħloq għall-ewwel darba f'dal-pajjiż ehm, attivitajiet li eh, il-bażi tagħhom hija fil-ġenru tar-rock. Din hija l-ewwel inizjattiva li se jkollna dan is-sajf ħanġibu Malta l-grupp eh, leġġendarju ta' rock klassiku eh, Jura Heap. Leġġendarju, rock klassiku, mela, nassumi li l-udjenza li t-provaw eh, tixbdu m'għandix tkun biss dawk eh, l-affassjonados tar-rock biss imma oħrajn bħali li ma nifhimx li. Le le, assolutament il-mużika rock hija eh, illum għada popolari daqs kemm kienet popolari minn rock and roll twielet fin-1956. Illum b'xi mod jew ieħor. b'xi mod li naħseb. Twilit fin-1956, gburi li twilit fin-1956, għax dik inhar twilet Elvis Presley eh, ħareġ l-ewwel diska li hija ikkonsidrata bħala il-bidu ta' rock and roll li mbagħad eh, evolva fil-rock. Ehm, eh, ġveri, din il-band, però hija ġejja mill-perjodu ta' rock klassiku, 1964 sa 1974, għal-kem għadhom jitturjaw, jimlew arenas madwar l-Ewropa, madwar id-dinja. il-Uriah Heep, pero dak il-perjodu 64-74 ġara xi ħaġa fid-dinja fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u kien hemm kreattività enormi fid-dinja tar-rock. Mill-Beatles sa Rolling Stones, Bob Dylan, Eagles, Uriah Heep, Led Zeppelin, Black Sabbath, tisel qasej.

Mela mill-ftit li qed nifhem dawn huma verament grupp ta' ċertu fama internazzjonali u ta' ċertu ta' ċertu stoffa, jekk qed nitkellmu fuq Uriah Heep, le? Għandi l-impressjoni però meta naslu biex inġibu dat-tip ta' gruppi, dejjem qisu ikun għadda ż-żmien tagħhom, kemm huma validi illum meta qed nitkellmu fuq grupp bħal Uriah Heep? Għadhom validi fis-sens li l-mużika tagħhom għadha popolari, huma stess għadhom joħorġu Eh, id-diski, eh, ovvjament il-popolarità tagħhom ma tkunx għolja daqs kemm ta' gruppi li ħerġin illum eh, minn hawn id-dinja din il-ħaġa. Però il-mużika tal-Jura Hip hija mużika tqila, però fl-istess ħin melodika ħafna. U għalhekk tappella għall-udjenzi iktar wiesa milli jistgħu jappellaw il-bands tal-lum għaliex dak il-periodu 64 ta' 74 tkun xi tkun it-tip ta' rock li qed nitkellmu dwaru, Tqil kemm ikun tqil ir-rock, il-melodija kienet il-qalba ta' kollox. Meta int qed tispjega li x'jiġifieri, xi trid tfisser biha bi tqil meta qed tgħid ir-rock tqil? O għax di da mu da da mhux qed tara jien naf il-Benewtonia. Da qed tara, qed tara mużika heavy, heavy, heavy li bil-kitarri huma huma preżenti, il-mużika hija qawwija, id-drums qegħdin preżenti b'mod massiċ, ġviri di mux mużika ek speċi, mux chill di.
Mux lounge. Mux lounge, le.
Il-lokal ta' dan il-kunċert huwa wieħed uniku li naħseb anka huma bħala grupp probabilità qatt ma daqqew f'dan it-tip ta' lokal għax id-doq fix-xatt tal-belt hija xi ħaġa unika. Le jiena dejjem ngħid li dak il-lokal huwa postcard. Jisek id-doq ġo postcard partikolari.

Aha. U allura ħajkonna wkoll konnessjoni Maltija. Għandu ġifieri konnessjoni hemmhekk. Xi ħaġa unika wkoll għal dan il-grupp Uriah Heep hija li kont qed tgħidli qabel mhux għax nifhem sewwa ġifieri biex mhux qed niffanfra. Eh, jaqdu il-mużika klassika mar-rock, qed nifhem sew? Ekku, kien hemm ġanr ta' mużika fil-bidu tas-sebgħinijiet, żviluppat anka sal-lum, li, li, li tieħu ispirazzjoni mill-mużika mil klassika, però mbagħad iżewwiġha mal-metafori ma tar-rock eh, u l-prodott eh, fil-każ tal-Ira Hip u f'każ ta' gruppi oħrajn huwa eċċellenti. Allora, ħana sistu għal-lejla li tkun melodika, ħatkun tqila kif spiegħajt qabel, f'xenarju jien naħseb huwa pittoresk minn il-porti l-kbir, ħana ma napprezzawx għax naraw regolarment. Il-frażi li użajtlek qabel li l-talies fil-Port il-Kbir huwa postcard, mhix frażi tiegħi imma hija frażi ta' Chick Corea. Kien qiegħed fil-Jazz Festival hawn Malta, meta tela' jdoqq qal It's like playing in a postcard. Eh, u naħseb kellu raġun. Finalment, għal min jixtieq jattendi dan il-kunċert x'irid jagħmel u d-dati. Ma jrid jagħmel xejn li f'jikklikkja fuq il-kompjuter għax illum It-tickets tixtrihom minn fuq l-internet fuq tickets online, isibu jara ħib. Il-ġurnata hi?
Id-29 ta' Lulju li jkun il-Ġimgħa. Jiġifieri l-għada nistgħu ma naħdmux. Absolutely. Grazzi Lu, taf li ħajjartni, naħseb narak hemmhekk. Grazzi.

miktub minn Ethan Pop u Chris D'Arenzio, huwa basically bbażat ovvjament fuq mużika rock minn tal-era tal-80s, mużika cool rock tal-era tal-80s, u jitratta ħafna, ħafna affarijiet, imma dwar il-ħolma taż-żgħażagħ speċjalment, kif tista' ssir u kif tiġi ċċallinġjata imma b'mod ukoll komikali ovvjament, huwa teatru, so huwa magħmul iktar b'mod entertaining ovvjament. L-istorja ovvjament qiegħda fuq żewġ żgħażagħ, ħafna drabi tintaqa' b'kumbinazzjoni, qiegħda hemm ukoll, li jgħaddu minn ħafna affarijiet through l-mużika. biex qishom jaslu viċin dik l-aspirazzjoni li għandhom. Ovvjament jiltaqgħu ma' ħafna nies differenti, ma' nies mużikali, nies li għandhom gruppi rock, nies li għandhom bar, jiġru ħafna affarijiet in between li huma ovvjament huma x-show kollu biex fl-aħħar iwassal x'imkien fejn tiġri jew ma tiġrix. Min jaf. L-istorja wara Rock of Ages kif inkitbet u lejn xiex kienu qed iħarsu dawn it-tnejn min-nies meta kitbu l-show kienet l-idea li tieħu show bħal Mamma Mia, b'dak it-tip ta' element, imma with a big touch of rock fih, li tkun xi ħaġa aktar,

Kollha għandhom dak il-cult cult effect fuq il-mużika rock u kulħadd jafhom jew kważi kulħadd u ovvjament dak il-ħin s-songs huma relatable ħafna, jiġifieri n-nies ma nimmaġinax li ħa joqogħdu bilqiegħda fi ħdan show. Fil-fatt ħafna drabi waqt show hija easy li tara relationship bejn dak li qed jagħmel ix-show u dak li qiegħed hemm biex jieħu pjaċir bix-show. U hija importanti fl-aħjar shows liema huma l-aktar shows li nsemmu, dawk ix-shows li jien qomt, għajjatt u kantajt u dal-affarijiet. Jiġifieri jien nemmen li From Song One, fih dan, minn esperjenza li għandi jien, li qabel ma kinitx ħafna fuqu, jiġifieri għalija kienet sorpriża wkoll, From Song One ħa naraw in-nies iqumu bil-wieqfa, żgur. Guaranteed. Definitely. Dak il-ħajt li jkun hemm bejniethom, Itħassu bi broken down żgur. Waħda mill-affarijiet li jagħmel ix-show faċli biex issegwieħ u tuħu pjaċir taraħ huwa l-karattru ta' ta' Chris Dingli li huwa Lonnie fil-play. Huwa karattru li se jkun qed imexxi l-udjenza x'inhu jiġri Mhux biss billi jara u billi jagħti l-background info ukoll, minn fejn ġejjin, during the play, dirett lejn in-nies, jiġifieri definitely se jkun hemm attenzjoni lejn dal-karattru biex imexxi l-andament ta' ċertu xeni. Apparti dik, fil-play per se, aħna l-karattri, ħa nista' nitkellem fuq tiegħi li huwa ovvjament leader ta' band, Hemm partijiet fejn irrid ninvolvi n-nies jien. Fejn jekk ħa ngħid lil everybody on stage biex iqum ikanta miegħi, everybody means not just on stage, everybody huwa t-teatru kollu, jekk jista' jkun anke tad-dawl. Ħaġa oħra li hija sinonima ovvjament max-show u mal-80s, fl-opinjoni tiegħi, hi li x-show, Ovvjament inti jekk inti għext l-80s, se tkun l-ewwel wieħed li ħa tqum bil-ħvus tiġġu ħa tmexxi lil probabbli dak li ma jafx. Imma is-sabiħa tagħha hi li anke minn kif se l-affarijiet ovvjament juruk mill-ewwel, li anke iż-żgħar li ovvjament il-flamboyance tal-karattri, il-kulur, dak ix-show, nies li jafu li huma aħna ħafna artisti fih dan, se ġġegħelhom jieħdu interess. Anke jekk ma jafux ċertu songs, why not, mhux kulħadd ħa jkun jaf kollox, imma imbagħad is-sabiħ tagħha li tiġri anke f'kunċerti ovvjament imma importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi li t-teatru jiġi crowd waħda. Min kien fl-80s, min ma kienx fl-80s, you know, join up and sing. Let's sing.

Barmen għaddejjin gas down, you know, nies bil-kostumi ta' dak iż-żmien, creating dak l-effett l-importanti li ħa tkun throughout mhux just ix-show, imma anke wara qabel il-feel tagħha se jkun kollu bbażat fuq li mmorru lura f'dak iż-żmien basically. Show kollu. Se jkun ovvjament ibbażat fuq is-sitwazzjoni kollha live. Għal kull darba li se jsir ix-show se tkun performance live. Dik naħseb hija policy ta' ħafna mill-atturi u ħafna mill-cast li hemm u anke l-produzzjoni.
Il-produzzjoni ta' Rock of Ages lokali hija wkoll l-itwal produzzjoni teatrikali li qatt kien hawn hawnhekk, li se se tibda minn 29 ta' Ġunju u tibqa' għaddejja anki sa Awwissu u forsi forsi anki wara. It-tim kreattiv wara Rock of Ages qed jinvolvi nies fih li huma pjuttost magħrufin ġo Malta bħal Renzo Spiteri, nafuh bħala percussionist u drummer li kellu ħafna Affarijiet ta' Suċċess Malta, Roger Terrazona fuq kant u Sue Vassallo fuq żfin, Mark Abuden li qed jgħinna fl-artistic direction, id-direttur u l-producer tax-show ovvjament Wesley Elloul, u anki l-cast li jinvolvi nies bħali ovvjament mix-xena lokali tal-bands, Airport Impressions, Kurt Calleja li nafuh kollha ovvjament mill-Eurovision u anke affarijiet oħra li għamel wara, Terry Mammo Cefai, attriċi, Chris Dingley,

Wieħed mill-atturi f'dan ix-show, waħda mill-iktar affarijiet li qiegħed looking forward għaliha hi l-way ta' kif dan ix-show jieħdok lura fiż-żmien tal-eighties, żmien l-iktar sempliċi mill-lum, m'hemmx Facebook, m'hemmx internet, m'hemmx ħafna mobiles f'idejk, probabbli kull mobile kien fih daqs żarbuna, ġifieri diffiċli biex iġġorru. Żmien fejn kostumi, kollox qed isir biex aħna mmorru lura u n-nies imorru lura f'dak iż-żmien tal-eighties. biex tirrekrea dik il-ħaġa. U dik waħda mill-affarijiet li jiena qiegħed looking forward ħafna. I'm sure li n-nies nimmaġina dik hija l-iktar ħaġa l-importanti wkoll li timmerżjhom fl-affarijiet li qed jaraw. Ġifieri naħseb kieku wkoll jien naħseb naraħ darba u nitħajr nerġa' mhu naraħ darba wara l-show. Żgur.